Mah tluk ka dawtmi chungtu anu a thih zong ah zeiruang dah ṭah hnga lo. Ka fa, ka fa, ka fa zeiruang dah na ṭah lo? Ṭap ta hen. Na nu nih kan kal tak cang hi ṭap hen. Ah, koi ngai kho phun salo. Chimdunak cu aman fak tuk. Ya sung zeitin se. Na sining le ka sining khi aa khi aa lo lo ngai te nang la kei khi. A sung. Nang pa khin zing pa pa khin ngon ha. Mm, pa khin chun ka du khi care tu ke mo kai khe. Ji pol da ka du na tis khin chun a ngai chiat a fawimi khi cu ka uar kho hna lo te em cun a pa mi pa khi ka uar hna a pa mi zei ton pawa khi zo ka tele nu bantuk mi a ngaihchia foi tuk mi hei tum tuk khi cho kai cho kha ziak lo ka tlamtling lo a pa bok mi ma cun zo ka tele i dei te po zonga an mah po ni khi an liam piak pa khi hau cun fiang wa ma lo e ka ma peng khi cho tlamtling lo ngai chu te e ko ar phun chu ma po khan se kha se ka o I like average any kind average push-it in the sun pong P_R_D at all great steel brace rari hoi cih chang rat cih cih dik tam ding he thap thi kanu kam zu ka phi ti lo sang sha Zeiruangah phit lo cu? Kan cauk he zoh ko hin che awk he tam ning he chemistry definitions ri physics definitions ri na kan zah cawk le mah hun nan zah kho lo ta ba kha chu pa pei na si cu na tap le lau pa cu tap phung sa lau lung thon ding se na zuam lai ka tai kho lai timi he na zuam le ta kha i tim hlan thai ma ze bantuk thil na ton bao na tap le lau pa cu na lung thong lai tai kho na zuam lai na zuam hau Sabufi hrawng hna ei dis kaw. Ah kawi zan tala. Ah kawi he vei ah hopot kan ei le kan te ko he. Oh. Dora. Bin hal jo he tu ita kam lo kum me kum har ngai. Ah kawi nei khu phun salo. Chimnu nak cha aman fak tuk. Ang cha angkalong ngai hua bel lo nei kho thang lo kawi. Nu zong nan than bel hua phun lo do. Upa zong ti fawn lo ee. Tangka na ngei bal lo ee. Na ei kho lo. Zei ka tang ha. Kanmah peng liam ṭhan hau ee. Kanmah nih kan i liam piak peng ee. As kho deuh lo te. But ah tuk kha cu. Ngan theih thiam ha ko tutan cu. Kila koe kan hak sten. Bol zong kan chuih ṭi peng. Aba zong kan bak ṭi pi peng. Dicin mana ko lai. Ah. Dua bolung kan chuih ṭi zong ah Na einak na dinnak vialte cu pa na sinong te naa liam pah hau cu ka dua kanmah na liam peng cu lo mei hodah duh le ka dua bantuk cu hodan kom kho le eh sullam zong lo te rak pat ah kan kal tak ko le na no bantuk na eh fuang Jadi cang ka fa na mai cho Ka hawi le kan hak sen kan i komh ṭimi pa kha maka tunai nan sinah ka ra ve le ka tan hna i nang zara duh hlah kan sinah pa zong na nei na nu lawng mi nan se tangka zong na nei bal lo hawi le na ton na kanmah ne kan in dangh lamang kan te ka lung fak tuk nu Pa pei na si cu zeidang na ṭah hnik pa cu lungṭhawn ding si bantuk an in ti hna zong an in ti zong ah khan lungṭhawn ding si ṭah ding salau pa pei na si cu zeidah ṭah cu naa tim ṭap hlah lungṭhawn hau mm si kan Dawt a sung. A zetin chimka. Ko na thei kuma. Tu he kelung an nuam lung ai tu lam le na an chuak lai ke te na mat huma. ka ka man te min la lo ina ka chon ne tha ngai chim ding ti kan ngai ve mo e ti si ti sia chon nang na kai khi tlamtling lo ngai nang mehei uar be ding khin cun ka tlamtling lo ngai e makha na ka chawnh e tha ngai ma kan chim na lo ya ya sung zai tin se na sining le ka sining khe a khi a lo lo ngai te nang la kai khe na sining khe nang ma te khin hei ruat pa ve lo na thai pa ve ko le ka uar phun khi rak si lo ngai

Ka fa na zeidah ti na ṭah hnik? A cungah kal tak cang. A kan duh ti lo. Pa pei na si cu ṭap hlah. Nu pakhat nih kal tak hna cu zeidah ṭah ding um. Pa pakhat nu zakhat ti si nu cu na kawl ṭhan lai. Amah amah len kal tak zongah nudang an tampi ko cu. Pa na si cu ṭap hlah na lungṭhawn hau. Ṭap lo lo tin. Ṭap ti hlah, ṭap ti hlah.

Ah, zeirang da ka fa he ta ha lao hringtu anu. Ah, ma tu ka dot mi hringtu anu thi zong zeirang da ta ha lao. Ka fa ka fa ka fa zeirang da ta lao tap ta hen. Nanu ne kan kal tak chang hi tap hen. Jo ka dot tuk kau mi hringtu anu thi ta lao jo. Ka siaram lao tuk e ah van chim tak hau. Angai chiat nak ding le aka ta nak ding a van chim ta hau. Khuachia ka si lo ka fa, na nu ka si ko maw? Uh, ka thih siaram lo tuk tunai ka thih lio ah khan na ngaih zong chia lo, ṭap zong na ṭap lo, ma ro ah khan. Pa cu ṭak nga lo cita. Ka hasten na ka cawnpiak ning tein kan zong um khop a zo me. Tu cu pa temi cu ṭah ding si lo, e hak lo ah. nangmah na ka chimh ning tein um khawh kaa zuam. Se ka fa na nu ka rak pal cawnpiak kan rak pal na ngai achiat na lungre thei ahcun rak ṭap ko maw ma in khan na lung chung na ngai chiat nak vialte kha adam di lai na nu ni khan cawnpiak kan rak in pal atu cu mata khan se lo na ngai chiat e na lung a fa caan zongah khan rak ṭap chi ko maw ma in khan na lung ummi vialte kha adam di lai e atu cho ma te kha bicha ta kan du e tu cho ka kal ṭhan chang lai maw